Ber lwak me Acholi kaka lubo, Man atin wu ma wamoro, Atin an akati ka cuku paco, Paco ka cuku gang ma lubbe ki dugu pa bot migo tim pa ryemo. Atamo Acholi man lok me cuku paco ma a. ki bot mawa. A Tyen me adekke, tyen me acel ma otimo dugu, atamo an akatti ki dwona ma cung kit ma tibu pa kwariwa owacci awac kwede ni wunen dugu putim calo gin ma pire tek. Tyen me aryo, Ma alubo i lok ma mako kom bot mego tim pa ryemo ma odwogo en aye kare ma litino acholi, lutela, gin gubedo ka yette i yet mapatpatpatpatpatpatpat. An akatti bene ki juk, akatti ki juk bot kaka acholi ma waco ni, Wujuk daa ma i kinwu, kare-ni eni-ni pe kare me daa. Kare-ni eni-ni ma otim bot ni gubin odug iye ni, kare me kwayo kica bot lawote ma in ibalo kikome, wek timwu gujul wa i peko ma wan watye iye. Mono lok anama aryo ma an akati kine, lok ka ni atiyo ki lok ma Yecu owaco i kare ma kimako dako ma oa ki ka tim mabor Pien onongo kitye ka yenyo lok me mako Yecu, ni Yecu oturo cik. Kitye ka yenyo lok cik mo ma en ema kitiyo kwede wek omak Yecu, ci giwaco ni, Dako-ni kinongo ka timo abo, in iwaco ningo? Yecu ocoyo kulu wiye ocoyo piny, ci owaco ni, Tibu, tibu ma doro en, pien kobedo i ka ma an atye iye-ni, an angeyo ni Yecu obino macalo tibu. Obino macalo tibu ma kato botwa kany Kobedi ni ma an Lubanga oyabo wanga, angeyo ni Yecu rom aroma ki olalteng, Yecu rom aroma ki kalawinya, Yecu rom aroma ki lokka pa lujus. Ci Yecu owaco ni, Ngat ma ngeyo ni en pe ki bal mo, ma en pe etimo gire bal mo, okwongo celo dakone ki kiri, pe ongolo kop. Ngat ma oneno wang ngat ma oneno wang lawote ci owaco ni, Ma naka pe atimo bal? En aye oweko. Tipo owaco ni, Ka ipenyo nyinge cakke ki i kom lutela cwaliwa-ni weng, Ci gik wa i kom ngat atye ka roco paco, gik wa i kom ngat ma atye ka roco ba an gubedo i nigi gin gua ki pig wanggi ni yang yang yang yang, gik wa i kom Dokto Olara Otunwu gin ki His Lordship. Ciga mo i owiny dolo, gikwe i komgi, pien gin ni aye gubedo i cawa-ni, gukatti ka bako doggi ni acoli paco ki roc. Gikwe i komgi. Pengi ka gin romo neno tim ni gin ma omyera kitye woko. Ka gin romo neno tim ni gin ma omyera acoli gukatti ka celo ki lakilli bap bap bap bap bap, eh, an apenyo peny-nyi, pien acoli Bene, kiniga ka omakogi, gin neko dano. Amito ni abonnuwu, an awot nyo puranga, kaka da lukwo, lukwo tye i puranga. I kare ma lupuranga oneko, olwoc muto ma onongo myero en ocam ker pa wonne, ci pi woro oweko lupuranga okwero mino ker pa won orwoc luto. muto bote ki miyo ker pa Puranga ogwango kok, ci lub Puranga owaco ni, Pe wabimini ker pa wori camo, pien in laworo, in lagem. Olwoc muto kano, okano jami kerwu weng wa ika waka muno abikano jami ker pa wora. Ka ni wun aye ker pa wora aye wun, lub Puranga owaco ni, wumi ki larok. Olwoc muto okano jami kerwu weng, kec oneku ce ogoyo lub Puranga ki kec. I kare ma gidiro Rwot mot odoko, odoko jami ke. Lupur Aa ocelo wa ci yen inywar wa iweko dano oto ki celo Rwot mot ki neko ki lakiri. Ngo ma otimme i pur Aa? Ee, ngo ma otimme i pur Aa? Tibu pa olal teng ma gwoko lupur Aa ocako weko lupur Aa i nino i nduki kome. Pien won olwoc muto bene oweko ocako nyinga ni Olwoc. Muto owaco ni, An anyim pa Ker-ra ni pe nen calo tye ka nen. Anyim pa Luparanga dong nen calo pe tye ka. Ma nyuto ni wun Luparanga wuwiny anyimwu ma gubedo i ni wun wubedo ni, Oo, ma wa ene ni, pien wun gubedo i ma an atye ka lok, wun Luparanga bene wutye iye, wun Acholi bene wutye iye ni, Oo, ki, ma wa ma gubedo i ma atye ka lok tutwal ni, Enene mo, en anga? Ee, en anga? Ee, kwanne tye ka kwene? Ee, kwanne tye ka kwene? Kwanne tye ka kwene? Ryeko a ki bot Lubanga. Ryekona ni eni pe pe in ma itye ki PHD ni a a pe romo ka an atye ka loko lok koma coli ryeko ni pe romo o i bota pien ryeko ni eni ni ryeko ma oa ki bot tibu ma yam Lubanga ocwalo ento i an akubo doge wa ngat ma owono lwoc butu owaco ni anyim pa ker an eni me pora ni nen calo peke en oweko omiyo nying mutu Nino awoco i wanga coli ni nying pe kimiyo nono pien nying tye. Too pu Luoc Muru okelo peko ki Lupuraha wa i cawa-ni. Wa i cawa-ni, Yeyelene kiculo kwore, ento ka wuneno Puraha pud peya tye maber. En aye an ajuko wun, wun acoli, ee, ki lok aryo labol aryo-ni, nun pa Luoc Muru ma lubbe ki tekwaro pa megwa ki dong pa tipo pa Lujus ma otuc-ci bot Yecu, coli, En aye an apenyo, do ogam dok diko, gamo wa dok owiny dolo, gamo wa, penyo wa owiny dolo, latin ma ngwinya gicete, an ngwinya pe gicet, kuwu ci i cing tibu ma loko keda-ni. Dong tin, an amito katti dok i tyen me adek. Ka juko gin ma kobedi tye ka timme i kin otim bot mic pa aryemo,

Won Wini obedo dano ma wi lobo weng ngeyo, is a national figure, is international man. Modo en aye won Wini ma kilwongo ni Odongo Onyango, wod pa lapare, wod jo lukwo. Pien kaka ma kilwongo ni lukwo ma kobedo i kwoka ma gilubongo ni lukwo ma an awaco ni an bene awod jo lukwo ni kakane oteka Dwong wa ki iye. Ci Wini, wod pa nyak pa Oteka, nyak pa Oteka, odongo onyango me lukwo. Wun dong wungeyo nga ma obedo odongo onyango. Ci Wini, nying ma in itingo-ni, nying ma in itingo-ni, nying mapek ma ka in inyutte kwede dano mini woro. Ento leb ma in kobiti-ni, in itamo ni, Aa, omyera leb ma otim tye ka keto kikumi, in idwoko tim. Lebbi enoni tye ka kwanyo, tye ka kwanyo woro ma omyero akiket i komi pi gin maber ma Wonwa, Wonwa owekkiwa. Onyango oweko Wek in twon lonyo madit ma ka in icito ka cung, omyero inyut anyuta ni ma eni nyak po gudong onyang. Eno nining ma omini oye pi yo kabedo ducu? En aye kobedo i cawa ni Catan tye ka mito kwanyo woro-ni woko ki i komi pien onyango odongo ka oa ka lok, kun oleb pi eno-ni ni onyango pe pe kati kede doge. Wiya pe odoko acel keken i kare ma wan watye ka daa pien an ma awarre ene ni wun bino kwo wungeyo, ee, an bene angeyowu ni wunena macalo layela. Ci nino mo ma watye ka daa i gang kumigina, en okati ka teko waco ni, Wun litino madongo, en lwoke ban, wun litino madongo ma wun litino lukwo, omyero wunen mawa Macalo gin ma pire tek pien lok ma en kati kwede, an abedo ka kweto anongo ni lok ada, eno ni en loko lok ada. Mono ayo nyao, ci an lawo awinyo ki cwer cwiny ni jo ma mito neko in ni wek pe imit ligaci pa Wonwa wudongo nyao, Lawo in iwaco ni yet ma in itye ka yeto ni ludiro dini weng guguri cim ni in imedde ki yet politician weng ministers weng ma ilo macoli owace ni in imedde ki yet luwer weng guwace in imedde ki yet gin tye ingi lamera an pe amini laa ni lweny ikinwu ni enini Wun kumyero wun ki latinni laa ma jone gin gumini ni, inno ni pe laa ada. Eh? Inno ni pe laa ada? Ling wun itik kit ma nino ca owaco ki lamera aryen ni, Ka nino ca kong wan oloko tam, onongo pe amito igam lok pa otim. Pe amito igam lok pa otim, pien lok bino odugu pa otim ma odugu-ni ene ni, wan Wan ma kubedini pe myero awaci wan pien kubedi cawa ni wun acwali madwong wuneno wuneno kama ma wa odok iye lok me tekwaro ni ni inu ni inu lapoya an ma kubedi atye ka bako doga itibu me tekwaro ni kit ma tibu tye ka waca kede ni

Eh, eh, ibedo bene i system me intelligence? Gin ango ma in pe ingeyo? Medde ki ryeko ni ma Lubanga omiyo tipo me tekwaro ma megwa oketo ryeko ni eni ma ryeko ma otim wace en itye kede ni in ikin jo ma tipo me tekwaro tiyo kedgi in aryem iti iye. Eh, Meg pa Winnie dong arowociwu eno ni tipo ni tipo me tekwaro otiyo ki Winnie pien obedo atic ki wonne. Won Winnie pe ocito i ot i formal education. Wora ma kilwongo ni Onyango pa Odongo-ni pe ocito i cinia ento ocoyo buk madwong ata. Min awaco ni onongo wa PHD kun pe oa i cinia. Ci wun lukwano waco wucayo tibu pa tibu pa pa lwor, tibu pa Acoli ni kong dok mito kwan. Nino ca ma watye ka gwenyo lok ki tam gene Father waco ni Father Joseph Okumu ni ladit ma wa me lok ka tye ka waco ni nong mito lukwan keken en aye jo mukwano ma malo mada, he's talking about the conscience.

Wudor wuru, wek wuwuru telo lobo ki lutela mapat pat i weng. Pud wan omito mini iworo ni in ikub tela pa odongo pa tela pa won wa onyango pa odongo. Lingu. Pekna tye mo ka jone tye ka pini, dano tye ka pini ma ino ni Pe iwace ki mari amara. Ka lutelani eni ma in iwaco ada, lutela cunigi gin guketi itye ka pii ni pe igine. Muromo aroma gubedo i kite cara tipo ca iwaco ni wek ka jone eni ngat ma jone eni gineno mawar ni ku poto awene ki bal wek twak gine wawiny dong ni peke. Tipo waco ni ku wat gina in aye binenogi, in aye bineno agikigi.

Wuti bot mig pa ryemo winy maber. I kare ma in itye i te okono, jo ma in ibedo ka kubbe kedgi ma gin obedo ka konyi en aye Winnie, en aye Labera, Jennifer Aryem, en aye kombeddi cawa-ni, Catan. Tika mitte wun wulweny ki kinwu? Wun wulweny ki kinwu. Ngat mo okonyi, jo mo okonyi, jo mo okonyi. Ada, otim. Ci in ingeyo ni enoni lwennye, enoni lapiini tye. In ka ilamo lapiini, ci lapiini, kit ma Acholi pe neko dano labange lapii, eh, in ka iwaco ilam lapiini i kom Winnie, Man obedo ka konyi ka iwaco ni ilam lapini i kom Jennifer aryem. Lapini tiyo pe tiyo dong lukka macalo lacuk paco me tekwaro i Acholi. Awaco ni i kare ni eni ni i kare me roco paco. Paco ka kiroco, kica bedo tye. Kica bedo tye Ka giroco paco, kica bedo tye i paco. Dano timo ki luwotgi kica. Roco paco pa Acholi ni eni ni timo kica. Lobo Uganda kobitte bedo kwanyo mato pud tye wa i cik me Uganda. An amito ni tin wumalo pud i kinwu wun adek-ki. Oput ma yam kiwaco ni pe oput kec nyo jo ma to keken aye nongo giwek ki maro put iye. Ka oneke, wun peya wuneke. Ma nyuto ni kuni kit pii ma kigoyo me pii apiya ni ma ka dong wun wutye kacel Jennifer tye kigoyo mere i pii, kigoyo pii ci kibako mere dog ni aa wan tin waribo litino eni ma gin gubedo ka yete dong gin marac ma obedo ka kelo Lec maraco i kingi ma mito kwanyo mar woko ki i kingi, wang ceng otero ci otero, otero mabor, kionyo mere pii, ee, kionyo mere pii kiken. Gin ma an amito ci nunu tim eno. Dong an amito ni ago durra bot litino acwali madongo, kombeddi wun wulingo lit tik calo pii, wun wulingo lit tik calo pii i lok kom jami weng ma otim timo ni, aa, timgi myero ginen, tim mere ki nongo an atye ka kuro ni, aa, aa, mono Yoweri oo ki gamene watamo ni yoweri boneko timo ya yoweri boneko timo yoweri otye ka kuro gin marac en oweko wun wulingo ni tit ni koni ka awaco ci otime kit man pien pol wun lutela acoli ka kiwaco ki leb ikome pe wumaro pe wumaro acoli pien ka ne wumaro acoli onongo to paco ma kite eni ma kobedi tye ka bino ni eni ma dong wuneno kobedi ni yet tye ni tung ada Laroc paco ma gubedo wangwa tye i komi, cika moyo winy dolo. Wun ki gin anera gubedo acwadi tye ka keto gine ni wudwiny dolo katti, in dok pud icung kwene, wulara tuno katti, in pud icung. In dong ikatti ka lok me okatti dong me kwanyo tim, in itye ki ker me waco ki cito bot Latit Jenerol Yoweri Museveni ni pa latinne ka dong odugu ba, koi mi wan atir, mi ka atir gang. Alwongo ludiracoli wek kong gin gucit ojol watim tic me tekwaro i kome ka an adokki ka ma atye iye. Pien otim nen calo ladit lobo pe yao releasing en ni gubed free i kin dano me cako ticce. Inu ni roco paco ma wan watye ka mito ne, roco paco ne dong inu, pien paco ma acoli yang roco ni paco pa acoli pe ke roco nongo lok tye i gang. Wun wuwiny maber, paco pe kiroco nongo lok tye i gang. Wa lok eni ma kobedi tyen tye agwir kit ni bale waroco paco ni ni eno ni weng tipo nongo peke iye. Tipo nongo pe iye. Eh, tipo nongo pe iye. Pien wutibo acoli. Eh, wutibo acoli ma kobedi ni tye lok matek Otibbe kikome. An aneno kaki mukene ni do kaki mukene ni aka apor lapolle i kare mo ni wulango ni eni ni bigedi anga ma gine. Otibbe ki wore ki kamene. Leng ocito ocito midyeting i kingi do. Opito dano opito. Eh, par ni ka tye lefte kato kong brigedia dan dong yang larema eno wek angeyo. Eh, ci uru po bene kaki mukene do. Eh, man aye neno na eh, wun acoli i lok ma tye ka time man lok me cuko bene paco keken. Ni do ti ber wun acoli. Pe uling woko.

Minista pa gamente tye i ngeya. In ingeyo ni itye ki dano luwer weng tye i ngeya. Lingogi keken obedo nongo nyuto ni gin onongo tye ka neno ni otim en aye peko. Coli, amito giko lokka ki man i lok me cuko paco. Lawowo i nino dwe adek, nino dwe adek, tipo owaca ni wac, wac ki lobo me Uganda, ma an awaco bene, wac ki lobo me Uganda mono oketo ni Litino matino ma gin ginipwonyo gi me yaro dini pa Kricito ci a ki neko gi he kabaka oneko gi ni gin tye ka balo te kwaro ma megi le eno ni obedo lweny pa tibu me te kwaro ki tibu ma Yecu Kricito tye ka kelo ne he en aye oweko dini ni eni ma bino, dini pa Kricito ma bino i lobo Uganda kikelo yatariya otelo yo, ento luduku aye, luduku aye obedo ka gengo ngegi pien tipo me tekwaro-wa ni onongo tek loyo, tek loyo dini-ni woko. Hmm? En aye oweko kikelo, o, o, o, o micidari okelo dini, ento luduku dong tye ngegi. I kare ma gin gucwalo litine kengi, wun wuneno ni kitine kinekogi-o, en ni kitine ma kitye ka kwerogi, lawor i nino adek-ki, ni Martas ni, Owaco ni, In bene iwaci ni, Ada wun Acholi kacel ki Uganda ki lobo Uganda ki lobo Africa, an apenyowu lawor bene ni, wun wutamo ni nek ma muno oneko Africa i kare me opii-ni I kare me opii magi onego nek malit, oneko Africa malit. Jone pe omyero bene gin munu no myero wac ni jone be lucaden remo. Pingo munu pe ye waco ni jo ma gin ineko malit i opii ni pe gin lucaden remo? Ka icito i Fort Becca in inongo remo pa jone tye wa i cawa ni, remo ka jone pud tye wa i cawa ni. Pingo munu pe ye waco ne? Tibu me tekwaro waco ape pengi. Pien Tibu me tekwaro tye ka lweny pud Wa i kumwu wa i cawani wun lutela, Lawu awaco. Amito apwo ladit Jeneral Yoweri Museveni pien en da tye kwaro ladit-ti. Wun luringi be winya ber. Atamo winyo speech ma en Lawu owaco. Owaco ni, Ee, dini mene, apwoyo dini pien gin tye ka lubo gin ma gin ma an akelo i lobo Uganda. An akelo i lobo Uganda ni dini Okelo peko pien dini obedo ka poko dano. Ento kobedo kit ada aneno ni wun wucako ribbe ni, ee, ee, mono gin ma an aye akelo. Apwoyo Lubo gin ma an akelo. Ee, kobedo ada aneno wun wutye ka ribbe wutore woko kacel, eno dong ber. Ki lok da maryo, owaco ni, ee, Wutin wunu tye ka kweyo litino eni matitino ma gin kinekogi pi tek cwinygi me kelo dini. Ee, jo ma myero kikwegi, the political martyrs. Political martyr en aye jo ma gin gu i kare ma an atye ka lweny ki Tito Okello ki Bajil Okello, ee, jo ma gugwoko kwona oweko an atye Atamo ni lienoni aye ni dano ma timo telo me ngeyo ni ni kweri en ma kitye ka kwero ni kitye ka lweny i kom tipo me tekwaro. Pien tipo me tekwaro aye oneko litini. Ladit General Yoweri Museveni tipone aye otene. He, owaco ni political matters myero gicak ni odong nyen manok myero gicak kwero political matters. Wan lwak me Acholi bene watye ki matters wa ma abinane tye pa tiko. Opii ma kitongo ngutgi kanyo ma kitye ka terogi be enone bene. Ka wan omyero obako dog ni paco gubed aber, omyero kicit i niye dul adek, niye dul adek wucit i pwot pa tiko. Ma in dong iyenyo matawa bene, ineno ni matawa pe gin gumito ni ginekgi kiteno. Dong acoli, amito giko lok pa otim kit man. Ka otim obedo lalweny, tim olwenyo, waco otim otingo muduku, aneno, an bene aneno cal muduku mo otim otingo kare ma en waco ni ojeto te ma tye ka ryeme. Eeh, awinyo bene lit ma tye ka yeto won lobo kare ma tye woko, macalo latela me lobo acoli. Eeh, obedo lawor i nino dwe adek, macalo lawor En aye yoweri otimo kica, en aye yoweri ki litino acholi mubedo ka lweny i kome. Mony pa Otit Okelogi ni Bajil Okello ma gin gu forming UPDA, UPDA obedo lawor, en aye gin gu keto cing gi me timo kica. Atin acholi. Wun ma wudongo ni eni, amito wacciwu bene ni, dong kong bene lweny ma wun waco ni wutim obedi ni mukene waco ni wutim olweny i kom gamenne, pien president gire is a fountain of honor, myero kiwor en. Dong oti ki nino dwe adek me lawor-ri ma General Yoweri ojolo litino acolle UPDA, i kingi tye Lt. Cardwell Walter Ocora, i kingi tye obedo Charles Alai. Ngat ma oloko obedo Cardinal Angelo ka gudore tye aculo dore gudore tipo mo me tekwaro ya ojuka oreng ne pe good luduku ento gin ma an amaro ki i mony en aye dore ki tin ne i nineteen thirty eight ma gitin gin do kelo luduku piny ci gugoyo duru ni wan wagoyo duru An Jeru awaco ni, 'An agoyo duru bot wun litino acodi weng ni dong wuwek lweny, ma nyuto ni ka wutimo nongo wubedo lalweny ma wun wuwaco ni wutimo lalweny. Duru ma angelo, ka dul angelo ogoyo i nino dul adek, mwaka alip acel ki miya abongwen ki pyeraboro wiye aboro, ne acodi weng dong guwek lweny, dong bene wuye wutimo tim kica. Kica ni Euni, ma Angelo obanyo, Angelo, Angelo, Angelo, ka dong Angelo okelo owaco ni, Then I remember, eh, Yecu wat, ni alwongo jo ma tye ka konyowa, movement me UPDM weng, Macalo Canon Wilson Onumoya, ki weng mapat pat bene awaco pi ma tung puranga ma winyo nyinge Omoya puti woko, dong wudugi ki toko cing. An bene aligowu ni, wutim dong kica ku tim, ee, kica ma nino ca lawo UPDF gucayo ni Peace Agreement. ni lweny dong peke i kin mony i kin mony pa Museveni ki mony pa Tito Okello gini Bajilo dong oti ki kica ni enoni me jolo tim jok jok ma malo